Minto mwanyagetinge, naende nerituko rinde tiga tosemanie. Ebinto mbire kwebire, enchera omogusi amenyete kwebire. Eki tware gotugera ebinto ao ao naende twamenyete nemete ao ao ase chinsana kwebire. Eki tware gotwarera emete gete esimekire Ase enyomba goeta eyomo yare korokwo na egeticha ki'omong'ina ki'amagokoro, emete nere yare gotoka oo kwebire. Eki omogusi are kotugera eng'unyera, gose eng'ondi, erieta rinde, ne chimbiriamete, ee, kwebire, rero ase enogo tibi, enogo ase chinkwana chiaito, totagete korigereria chingaki na ebiro. Lakini totararigereria chingaki na ebiro, ntagete korabainyoria inki omogusii are gotumera are go- go- go- komenyera na eng'ondi. Eng'ondi ase omogusii na eriogo. Ase abana na abanto abanene. Aa, nabo bwe oraibori na ing'aki eng'ondi yarenge eriogo. Minto mwan'ya getinge. Omanye nomogusii nabo are komenya atatageti besa. atatageti kende korusi ko, ekiagera abwate eki abwate embiriamete na eng'unyera, gose ching'ondi ne chimbori, iga aisanegete. Ki abwate eng'ombe, nabwate amabere abana bakoria. Ki abwate ki agachete enyomba yaye, nabwate ase akomenya. Ki abwate egeteni, ki abwate egesanda, ki abwate kera egento, na roche ki agochia arete amache, abana banywe amabere, na obori nasimegete. Monto oyio taganeti besa yonde komenya obogima bwaye, naende banto mbare korwara ekiagera emete, e, ne chindagera bare kori ibiarenge ebironge bikorwa ase orosana gose korwa ase ching'iti ye etugo eri yaye amenyete. Eng'ondi. Eng'ondi nere ng'unyera. Eng'ondi njabwate omokera. Nomokera oyo igo obwate amaguta. Amaguta aria iga arenge gokonya ebinto ebinge mono, na abana mbare korwara ase omochie bw'omogusii. Manya iga, ng'a omokera bw'eng'ondi neriogo. Ng'aki orenge eriogo? Omokera bw'eng'ondi, amaguta aria aye iga are korusigwa asang'ananigwa obochore, Ekero omonto arasirwe chinchoki, oete riguga iga iga, obwena agwo agwo. Manya, ng'a ebi e- e- eyio bono a- ayio namang'ana tobwenerete komanya twebire. Igo eng'ondi eyio yare gotugu na eng'encho enene sana ase omochie bwa omogusii, ntomanyagete inga. Eeh nabo totabwenereti kweba, eh bono na torora ng'ondi ntori kora gose ne nebwate mang'ana buna aywo arengeo erio ekero yare gotugwa na abanto abagusii. Amaguta nigo arenge gosanganigwa obochoe, ekero asanganigwe obochoe na eura, erinde abekwe ebinto ebi biatumeka ase okogwenia. ase chinchoki chiako chia korasa. Eki nekemo. Ekende, omwana omogusii nigo arenge gotumia amaguta ayio korwa aria amatondogosi, amatondogosi, nomaete amatondogosi? Amatondogosi ase ekenyamorero small pox. Omwana mogusii taye korwara measles gose small pox. Aaya, amaguta aria y'omokera iga are gosangananigwa eura, asangananigwe n'ebinto binde, na herbs chi'emete esi chisimekire nomong'ina iga aria geticha kiaye, omwana oyo oakwa obwena. Ebinto buna emenwa y'abana, ebinto buna e, amarwaire aya amake amake y'abana, amaguta aria ki arengeo are gosanganigwa obosaro gete, omwana obakwa oba buya. Ng'a eye knowledge, obo nobomanyi tobwenerete gotwara buna omogusii totabwenereti kweba. Igo naende omaete mwana omogusii tari kominyokia ogochi nyagitari buna ebibi riria osiareirwe gose ki. Ekiagera ebi nebinto bi bimenyete nomogusii, iga aria goakwa amaguta aya obwena. Ah, iga are gotumeka ase chindagera chi'omogusii erinde onyora ebinto mokoroka ebitamines. Ebitamines timaeti naende abirokia ekegusii, rakini amaguta aria nabwate naende nonya na endagera nabo are kobekwa. Nonya na omokera bwoka oise koinyora sokoro yago onye gwakinete ekero ching'ondi chiarenge ororo, omokera oria ekero akamanu kagokina okobutorwa na abana bare gosamberwa baegwa, tokoeboria nase ki? Igo orenge eriogo. Tari eki tware kogambera rero, minto omanyete inga, korende nakomanyire. Igo manya na omokera bw'eng'unyera, gose bw'eng'ondi, ase omogusi na eriogo, nebinto ebi bitano nagotebia, biare korwarigwa. Etware korigereria chingaki na ebiro. Aa ng'aki ogoteba dates, chitariki, ekegusi. Totebe na rero rituko ki? Ekiagera rituko moigwete, egeswahili siku rituko, ekegusii ne rigoro. Rero ne rigoro ria kabere, omochanana gose omweri bw'ebwagi eh, amagacho emerongo ebere na ebere nane. that is 2nd May 2024 ase ekegusii igo bono nabo okoeboria gose nokemanyete gose tokemanyeti ase okobeka rigoro chingaki na ebiro ase ekegusii. Abanto baramboriri mbaerere ng'aki Emieri yabangire ase ekegusii. Omweri omotang'ani, yaani ase ekenyamorero January, abagusii bagoteba ng'a eye nere engaki y'erirema, eguruguru, ebuse, Naki naende, ebuse na nomorakera, engaki y'eguruguru, ebuse na omorakera. Abanto nario bare korema minto, engaki eye yare korokwa monuguno obarema, monuguno obarema. Ekero ebuse yaerire twamanya konyora omogaso omororo omonge, ribosa, chindobe, okobusura, na ogosimeka yarokwa egetamo. Egetamo igo na omweri gose omochanana, egesongo mokoroka February, nore egetamo. Inki kiarenge engaki eye? Engaki eye yarenge omogaso omororo omonge, alafu eye nengaki ribosa riarenge chindobe chikorusigwa okobusora na ogosimeka. Eyokobwatia oyo ogatato, omweri omochanane ogatato igo ore korokwa rigwata, rigwata, rigwata bono nengaki y'ogokomera, ekiagera igaa noo kware kobusura enchagwa nario riburuga nogokomera, yarokwa rigwata. Tokorwa rigwata, oyio nomotienyi ogatato, twacha omochanana gose omweri okane. Oyoka noyo bono igo ore korokwa amahumuntia. Na amahumuntia, nekero embura yarenge enyinge, yare koreta etoigo buna bono, eh, embura ere enyinge, omotienyi oyo orenge koba yaani omweriokani, omochananokane. Aa, iga noo kwarenge koburugera, iga noo abanto bare kwaga, iga noo koumuntia amandegere, iga egesunte kiakabeire geke, iga noo amoba are kwama, amasinga are kwama, amandegere are kwama. Timaeti gose moinyorete amasinga, amandegere. Namooba, engaki y'amaung'untia, engaki ya e, embura enyinge, nere eye yare korokwa amaung'untia, omotienyi o kane, omochanane o kane, omweri o kane. Tokorwa oo, tokorwa amaung'unti twachia embura enke, embeo yachaka gocha enyinge, na enchara yachakire. Ekero enchara yachakire bayoroka ebwagi ebwagi ase ekenyamorero May, month of May, noro okorokwa ebwagi ase Ekegusii. Igo kwaigure engaki eye nekero embura yakeire, ekero yakea embeo yachaka koba enyinge, naende tari igo rioka, na enchara yachaka. Tokorwa agwo togende omweri ogatano rimo, omweri ogatano rimo igo okonyora ng'a enchara yachakire koba enene. Enchara ekero ekogenda egochaka koba enene, oboremerwa mboro, oboria mbono.

Gose omweri o June ase egesongo. Aa, tokorwa agwo toche engaki obori bwamire goika bono bwetire, bwekumbire, bwakorire iga. Ee, ekeande giekumbire. Oyo nomweri okorokwa riete, riete, ase ekenyamorero mwaroka July. ase ekenyamorero. Mwaruka? July. Obori bwakorire iga. Tokorwa July eyio ekorokwa Riete, twagenda turieti aa Kibaki. Torieti aa Kibaki na omochanana ase egesongo gose ekenyamorero mokoroka August. Inki gekoba? Igo okonyora buna ebibaki ebinge endagera enyinge, ebibaki biabeire emeuko, timanyeti eki biare kogokera, eh, naende engaki eye nere abanto bare korigia koira abana bware ase chingaki chieke chingako chiekegusii, ekiara endagera nero, eh, ebibaki biare goichorerana biaichorerana biaichorerana ekare kona turetia kibaki, egesongo August. Aa tokorua oo kwanyara twachire engatiato. Engatiato nekero amoba bono endagera ere enyinge, amabina aria aichire. Noche minto mwanyagetinga nere tomanye. Ebire ebi nere tomanye chingaki echi eh engatiato ase egesongo rende mwaroka September. Tokorwa omochanana gose omweri bw'engatiato twacha egesunte ki'amasaba. Egesunte ki'amasaba Ekenyamorero bono n'okotoba, egesunte ki'amasaba. Iga bono nari kware korora amagonga akong'anya korwa iga gochia amaanga akonyagoeta, timanyeti ase achia mwayaseriri korugusi ase engencho mwasari chinsana, mwasariri ase chindoo chi'ebinto chisasati nchiyo, bibabe mbiyo, kibabe nkeiyo roche, kibabe ebinyoru biaerire. Bono ase chinyoni chiare kweyeka twasari twakorire chiare kobutera, bono no magonga bono ntori konyarora, agachire omotienyi oyo gose omweri oyo okorokwa egesunte kia masaba. Ah, abanto iga nkorema bare. Ekero twarure egesunte kia masaba etware kogenda egiachache, egiachache November. ase ekenyamorero, na engaki eye nekero masaba ebwate egesunte. Yaani onye gotagete korigereria ase baria mokorete geography, agwo the sun is at in the southern hemisphere of the tropical of the earth igo nateba igo gose abasaba bakemonyiwa baria mwasomire geography. Tokorwa egesunte giachache twache esagati, esagati December. Abagaka mbare gusii bagoteba agwo esagati na marieta ande iga tarabekwa buya. Ko tokobasora ng'a aya naro twamanyire. kobwate ne ebiro ne chingaki buna bikobekwa, na ayio twabooriri, naintwe tobeke buya toerere boronge tomanye minto mwanyagetinge. Ase rituko ria rero twamanyire emieri emechinini emechanana, amagacha ne ase chingako chiabo ao ao ase Nogo TV. Tosemani na komanyani, etwarigereria ebiro ne chingaki chia mwanyagetinge gose chi'omogusii buna egesaku. Mbuya mono ase okonya gotosoncha na gotorigereria, naende mwanya gototebereria nayio ande tokobaboria naintwe tomanye. Mbuya mono ase ogontegerera, Mwarimu Obino Nyama.